Inti ovvjament bniedem li bi standard ta' ħafna nies inti suċċess. Sewa. Em, U forsi ġenituri tiegħek ma tawkx flus u riżorsi u eċetera. Yes. Eh, Però x'tawk?
Ħin. Ħafna, ħafna, ħafna ħin. Ġri, il-ġeneri tiegħi, ommi literalment id-dedikat l-aqwa żmien ta' ħajjita Il-mara, ommi, minn 20 sa 40, litteralment, ħajjitha issefter u ddur ma' tlett itfal. L-aqwa żmien, in your twenties and in your thirties. U tatna l-ħin. Dejjem ta' nagħmlu l-homework, nistudjaw, twassalna l-hemm, twassalna l-hawn. With very, very limited resource. U mistri jaħdem xi miljun ġob. biex jipprova jlaħħaq u kemm jista' jkun jagħtilna. Prittement skjavi tagħna. Ma tawna l-ħin. Imma inti ma tiġix pereżempju skjav tal-ikebs forsi? 100%.
100% ġifieri l-ewwel l-ewwel sis snin tal-ikebs jien kelli tarbija. U għalhekk jien noqgħod pass lura u naħseb mit-telf darba sakemm jiena nagħmel it-tfal, għax l-att li jkollok it-tfal huwa wieħed mill-iktar atti seri u li tittaħseb fuq ħafna. Biex tagħmilhom faċli. Biex trabbihom u trabbi. Pjuttost divertenti wkoll.
Biex imma mbagħad biex traddihom u mod totalment differenti.
Ġili tkellem ta' mommok. Eh. Ija mela.
Eh, ma tu u illum il-ġurnata ommi kienet lakki għax ovvjament it-tlieta ħaħ naħseb kontenta b'dak li naraw issa tajden samlu li tridu issa ħniprova dak li tlift fl-aqwa żmien ta' ħajti. Ingawdi ħissa meta għandek 60 sena. Mm, mm, mm. Ma dak iż-żmien kien in-norma. Fit-tmeninijiet, fid-disajnijiet. Il-mara litteralment xogħolha huwa li li li li li fabrika ta' tfal u trabbihom. Imma meta meta tgħod taħseb fuq fuq dak dak iż-żmien ommok, x'tgħidlek fuq dak iż-żmien? Ma kienx taf għajr ieħor, ma kellhiex opportunitajiet, she wasn't living in the information age, she wasn't living in the connected age, qatt ma sievret, qatt ma esperjenzat. Jekk int ma tesperjenzax, jekk inti m'għandekx informazzjoni, ma tafx x'qed timmissja. U l-problema tal-lum hija li ħafna nies esperjenzaw kollox. Mhm. Ma mbagħad l-ironija in life you can't have everything or you can't have everything at the same time. Mhm. Għax tispiċċa jack of all trades master of none. Impossibbli jiena, u dija diskussjoni li kollha ħafna maħija, impossibbli li jiena mixxejt ibni business li llum il-ġurnata huwa pjuttost suċċess Malta against all odds għax qed nikkompetu ma' platforms barranin u anka nifsu barra minn Malta. U in this at the same time Umbat irrid ikolli familja, irrid ikolli mara, nirrispetta l-mara tirrabbi tfal, irrid nagħti l-ħin lit-tfal. Huwa teknikament impossibbli, you cannot beat the law of time and physics. U dija l-ikbar gidba li beħħonna meta nkunu żgħar. Li hija?
Li inti you can be everything. Yeah, fuck that. Yeah.
Mm.
Hija gidba kbira. Għax fl-aħħar mill-aħħar inti l-ħin huwa ħin. Mm. U iktar ma tiddedika ħin għal xi ħaġa, iktar ħassi respert f'dik il-ħaġa, u iktar ħaddik ħaġa ħad tkun suċċess, jekk tkun tajjeb fiha.
Mela, tlaqna?